kha vha ri ndi vha ṱanganedze nga u to rali ndo vha ṋekedza nga hello tombo ndi khou tama ḽi tshi ambiwa nga ene uri ḽi pfhi mini nga nnyi hopfi ndi tshikwembu by nda ndi khou ḓi nyaga iyi nyimbo na nṋe nda ndi khou i nyaga ndi khou i sosa mara ndi a ḓivha zwa uri i ri tshikwembu tsha matimba

ndi ene we ra thoma mu vhona a khou ita zwithu zwine a ro ngo ḓowela u vhona vhathu vha vhavenḓa vha tshi zwi ita hafha kha nḓowetshumo heyi ine riṋe ra vha khayo ro thoma mu vhona kha ri vhoningo hafhaḽani a tshi khou tamba navho muṱuku ra mu ḓivha a muthu ane vho uri u tamba navho muṱuku kani kani ri tshi ri ri khou mu vhona kha matambio yo khou fhambana ri khou amba nga matambio no nga vho ring of lies vho mnet u amba ndi u pfa nungo ra dovha hafhu ra mu vhona ngei kha my perfect wedding vhaṅwe vho no pfa kale uri hafha mesipi u ḓo vho ḓigeḓa na nnyi namusi ro ḓigeḓa na vele mukololo wa ha manenzhe u ri itani vele ndi hone ndi humbela u pfa ngeyo pande ndi khou livhuwa nga maanḓesa o ḓa na musika mbekanyamushumo yeshu ya ro ḓigeḓa Ah, ndi uri ho vha hu si na iṅwe nḓila nda ndo tea u vha hone especially ngauri nda ḓa ndi na ini vha sa zwi ḓivhi vha vha ḓo zwi ḓivha na musi zwori you know i hold you dear to my heart eh ndi a ni funa sa muthu wa mufumakadzi ane a vhona vhaṅwe vhasadzi ane a vha ṱuṱuwedza ane a vha supporter you know so definitely nda ndi khou yago vha hone na inwi na phalaphala ndi khou livhuwa nga maanḓesa mathina na vhone mutshilisi wa pholapolo fm na vhone ri khou vha ramba uri vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo kha vha shumise x atmosp underscore dj ri facebook kha youtube na ri live kha facebook na kha youtube vho ṱoḓa pholapolo fm ri nanwi misi yoṱhe vha songo hangwa 87 ponani khano 7.8 kana vha shumisa www pholapolo fm co za tsho tou thoma vele ri khou tama Yes. mufhululedza tshiphuga tshawe tshe a tshi wana hangei kha dzi safta hune ndi best supporting act kha televishini zwine ra zwi vhidza uri ndi mubvumbedzwa mutikedzi wa matambya o yaho ngo fhambana nṋe ri khou livhuwa nga maanḓa sa ri khou mu fhululedza kha ri thoma ngo to amba uri tshila tshiphuga tsho amba mini kha ene musi vha tshi vhidzelela vha tshi ri muwini fele mukololo wa manenzhe bande we
ni a ḓivha sa vhathu ri a ḓi ḓivha zwa uri ri khou ya nga mini vhutshiloni thi lune nga tshifhinga tshine hezwo zwithu zwa zwa itea zwi tshi khou itea nga hetsho tshifhinga ni vha ni si khou ndi uri ni vha ni si khou zwi humbulela zwa uri zwi ḓo itea nga nḓila ine zwa itea ngayo thi hetshiḽani tshipiḓa tsho ntakadza nga maanḓa nda ndo tshuwa tshithu ni tshi tshi funa ni tshi tshi ṱhonifha ni tea u tshuwa nda ndo tshuwa fhedzi hu tshi to ambiwa dzina ḽanga nda pfha ndi tshi takuwa ndi tshi takala ndi tshi khou takadzwa nga mini pande u takuwa hanga ndo ri ndi tshi sedza nda vha ndi khou vhona dzi icon vhathu vhe nda hula ndi tshi khou vha vhona tvni vhathu vhe nda hula khamusi nda vhona vha dzi role model dzanga vho takuwa vha tshi khou vhanda zwanḓa vha tshi khou fhululedza nṋe vho takalela nṋe zwo mpha maanḓa nga maanḓa hovho moment muhulwane vhutshiloni hanga hune ndi nga si dovhe nda vhuhangwa ngauri hovho moment wanga wa uri ndi yo tovhela zwanga zwo vheiwaho nga mudzimu hu na muthu o raho kha nṋe a ri ndi ḓo zwi amba nga tshikhuwa ra kona u zwi amba na nga tshivenḓa a ri god will bless you when nobody can, can uh, dispute it ee eh, a ri god will bless you at a time when no one can dispute it zwino amba zwa uri mudzimu vha ḓo ni fhaṱutshedza nga tshifhinga tshine ha sa vhe na muthu ane a ḓo ri hai nṋe ndi khou zwi ṱaṱisa hezwo so it felt like that a godly moment wo vha u na mubvumo wa positive wavhuḓi hu na lufuno muṅwe muthu u ḓo ri o lavhelesa vele a henge o no wana tshiphuga ee a sokoto pfha ungari hai ndi zwa kule nga maanḓa zwiḽa zwithu kha ri humele murahu mm. ri tou ḓivha vele khwine mm. vele ane a vha uri o alutshelaho alex yes o no bva hayani venḓa o tou alutshela alex eh, fhedzi nga tshifhinga tsha dzi holiday vele o vha tshi khou ḓi hayani eh, a tshi khou ya hayani venḓa mm. eh, kha ri ḓo lavhelesa uri musi a tshi khou aluwa o vha ṅwana ḓe Ndi tshi aluwa thi hayani vha vha tshi ita ngoho ya uri dzi holiday ri kho ṱuwa zwikolo zwi tshi vala ndi khou rengeliwa paḽoni na tshizi khulwane nda ṱuwa nda yo vha na vhomakhulu thi ngauri muṱa wa u muṱa muhulwane na ni tshi to khetheliwa uri nga hedzi dzi holiday ni kho ya nga ngei fhasi Ṱhohoyanḓou kana ni khou ya miyani kana ni khou ya vhuḓogwa kana ni khou ya gai fhedzi. um dzi holiday ho vha hu tshone tshifhinga tshine na kona u ṱuwa na yo guda um zwa hayani ni ḓivhe vhathu vha hayani ni kone u connecta navho vele a tshiri u mukololo a ḽi suku vha dzina fhedzi ndi mukololo wa manenzhe Ee. o no bva um hayani venḓa ha manenzhe Ee. makavhini Ee. musi ni hone ni tshi ḓi renda ni ri mini ah ndi tshi ḓi renda ri tshi ḓi renda ri ri manenzhe wa gono fhedzi ndi tshilapfu hetsho tshifani ndi uri nda tshi thoma ndi nga si tshi fhedze fhedzi um zwine nda khou tambo tama u amba zwone ndi uri hey you know um vhukololo ndi tshi ri ndi mukololo ndi vha ndi si khou amba tshifani kana tshelede a thi khou amba hezwo ndi khou amba meaning ya uri vhukololo ndi mini ndi vha ndi tshi khou amba zwa uri kharali muthu a mukololo ndi muthu wa vhathu ndi muthu ane a ṱanganedza vhathu ndi muthu ane a shuma na vhathu ndi muthu ane a sumbedza vhathu lufuno vhukololo nga tshikhuwa ndi royalty lune royalty kana ni nga vha gai kana gai a ni laṱei kharali ni hu na muḓi wa royalty so hezwo nṋe ndi vhona i nḓila ine nda ḓi renda ngayo uri ndi ṱanganedza vhathu nda funa vhathu nda vha muthu wa vhathu nda vha muthu na vhathu fhedzi ri tshi amba nga muvhundu wa makavhini ndi hone hune mukalaha vha bva hone ee ee ndi zwone ende ndi musanda ee ndi musanda kha ri ḓo lavhelesa uri zwa zwi hani u- u, u alutshela musanda naho a tshi khou ḓi to ya nga tshetsho tshifhinga tsha musi a tshi khou tea u dala musi zwikolo zwo vala wa ḓivha pandeti nṋe ndi bva kha iṅwe family ri na lufuno nga maanḓa and eh, family yanga ya manenzhe ndi uri i na drama na yone thi lune ndo hula nṋe ndi tshi ṱanganedziwa eh, na hayani ndo ndo hula ndi tshi ṱanganedziwa ndi humbula eh, wo vhona tshifhinga tshine nda ya hayani eh, ni a zwiḓivha zwa uri ni tshikhuwani hu na hezwiḽani zwine vha ni gudisa uri kharali muthu a tshi ni humbela zwithu u tea uri please zwino ndi tshi hayani nda ndi tshi ya ndo wala heyo mikhwanyana ya uri muthu kha a tori kha nṋe kha gidima yo dzhia hetshi tshithu nda ri hai eh, khotsimuhulu kha vha ri please you know zwa seiwa zwa ṱanganedziwa mm. so naho i vhuhosini fhedzi vhuhosi ha hone vhu flexible nga nḓila ine ha vha no ri na vhathu vha hone vha tshi kona u zwi vhona zwa uri hoyu washu hoyunoni u na vhukoni hune a vha naho kharali hu tshi pfhi hu khou tambiwa muzika hu ḓo pfhi bvelo gai nda ḓa nda tshina nda takala kharali hu tshi khou imbiwa bvelo ḓo vha hone a tshi khou sumbedzisa vhukoni ha uri u a kona u imba so kha kha muṱa une nda bva khawo vho zwi vhona ndi tshe muṱuku zwa uri muthu washu khou phefoma yashu kheyi entertainer yashu kheyi fumiṱhanu wa minete ndi bva kha worayi vhumalo ndi phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya la afrika shombe arali hone vho vula radio zwa zwino a vha thulenga na musi ro ḓigeḓa na vele mukololo wa maminzhi ane a vha uri ndi muwini wa saft sopo iwina zwino zwino vele musi a tshi lavhelesa lwendo lwawe ombo zwo lualuwa muḓini hune a vha na lufuno nga maanḓa ende vha dovha vha vhathu vhane vha vhori vho mu tendela uri heyi talente ine yavha nayo a thoma u i sumbedza a tshi kha ḓivha muṱuku a dovha sumbedza mafhungo uri vho mu tika nga maanḓa lwendo lwawe lwoṱhe ṋamusi mukala na mukegulu vha tshi mu lavhelesa u vhona ungari vha pfha mini nga ngomu ha tsha u thoma kha ri tori hezwi zwithu zwa performance thi um tshipiḓa tsha entertainment a huna sa zwi ḓivhi zwa uri um tsha tshimbila zwavhuḓi tshi a tshimbila zwavhuḓi tsha sa tshimbila zwavhuḓi a tshi ngo tshimbila zwavhuḓi lune um tshi a vha na tshifhinga tshine ha vha hu no uri na vhabebi vho tou ralo um hu vha hu na zwithu zwine zwa khou itea kha industry yashu ine ya ita uri vha tshuwe uri uyu muthu um ri khou mu ndi uri ri khou mu ṱuṱuwedza fhedzi hezwi zwithu zwine ra khou mu ṱuṱuwedza khazwo zwi ḓo ita na u ḓo kona u vha na zwithu zwa wena zwi ḓo kona u phasa a vha a tou vha muthu a re ane a ya kona u ya kha dzi retirement na um lune ndi sokou vhona unga hoyu ṅwaha ndi ṅwaha wanga wa vhu sixteen kha industry a huna ṅwaha we nda vhuya nda dzula ndi soko vhona unga vha tshi mmbona vha ya ḓi rwa khana ndi soko vhona unga vha ya vha ya vha ya takala nga maanḓa vhabebi vhanga uri hezwiḽani zwe vha zwi themba kha nṋe khezwi zwo bvelela khezwi zwo itea ende zwo itea nga nḓila khulwane um ngauri a vho ngo vhuya vha vuwa na ḓuvha na ḽithihi vho ri hezwi zwithu a ri zwi thembi.

ndi livhuwa uri tshifhinga tshoṱhe um vha vha tshi ntovhela kha dzi rehearsals vha sa zwi ḓivhi zwa uri ndi mini zwezwo hezwo zwithu vha sa zwi pfhesesi uri ndi ngani vho tea uri vha siṱate goloi i ḓe i ndzhie nga eleven ya vhusiku nṋe ndi tshi khou rehesa ndi ri hezwiḽani zwithu zwe vha vha tsha vha sa ḓivhi zwa uri zwi amba mini khezwi zwo bvelela khezwi zwi khou itea um ndi uri zwoṱhe zwe vha dzhenisa mimuya yavho ya u nṱuṱuwedza lufuno lwavho saphothi yavho kheyi yo bvelela ende na zwa uri eh, saphothi ine nda i wana kha kha kha muṱa wa hashu i nṱuṱuwedza uri ndi shume eh, ten times more i mpha maanḓa ndi pfa ndi tshi wana maanḓa ngauri ndi soko pfhesesa uri kharali vhathu vhane vha vha tsinisa kha ini vha sa vha sa kholelwi kha inwi vha sa nthembi a zwi a zwi konadzei na inwi a ni vhi na hetshila ni tshithu a ni vhi na maanḓa a uri ndi nyago u sumbedza mi anga na khotsi anga zwa uri hezwi lani zwe vha zwi vhona zwe nda zwi humbela khavho na zwa uri vha ntike khezwi zwi khou itea lune ndi khou ya gori kha vhabebi vhanga ndi a livhuwa uri a huna na ḓuvha na ḽithihi ḽe vha vhuya vha ndaṱela zwanḓa kana vha give up kha nṋe na ḓuvha na ḽithihi a thi humbuli nṋe vha tshi ri kha nṋe o oh, zwiḽa zwithu zwa u actor na ḓuvha na ḽithihi fhedzi ndi ḓivha vhabebi vhanzhi vhene vha sa zwi thembe na zwine a vha zwi thembi so ndi khou ya gori ndi a livhuwa vho khangale na vho mashudu 086 0002503 kana vashumisa x at msp underscore dj facebook ndi phalaphala fm ri nanwi misi yoṱhe na tshifhinga itshi fhirita fumimalo wa minete ndi ubva kha wara ya vhumalo ri khou thoma ra ra rengisa musi ri tshi to vhuya fhedzi ri ḓo isa phanḓa na mbekanyamushumo yashu yo ri kone u pfesesa khwine uri na izwi zwithu musi zwi tshi to thoma u simuwa musi velwa tshi vho zwi vhona zwori zwa zwino ndo fara mulenzhe ndi nga murahu musi ho itea mini nṋe na vhone ra thoma ra fhira nga hafha
hu na mutevhetsindo muswa kha sabc 2 une wa khou thoma nga musumbuluwo nga dzi 9 dza february vhukati ha vhege nga half past 3 mathabama hu na nyambedzano ntswa ya vodcast ine ya vha our space nga kuvhonele kuswa mathina nga half past 4 mathabama ndi mbekanyamushumo ntswa kha ntlag lets connect vhahashi ndi pheni livhiane na franrico nga half past 7 nga madekwana ro ni farela deal or no deal nga tshifhinga tshiswa mafhafhu a ḓo gonya musi ni na katlego mavhowe nga 9 ya vhusiku ndi thela novela ntswa pimville hune ha vha vha bvumbedzwa sa gail mabalane na thapelo mukwena vha ni ḓisela nganea dza soweto nga vhutsila u bva nga 23 dza february nga 7 nga madekwana tikanani nga drama ntswa paradise hune vha bvumbedzwa ha vha losia cooper elsa clank na sang mias holu ndi luṱaluswa lwa sabc 2 Live in every beat. The pulse of SA. SABC 2. clientele i fana u tsireledza vhone na vha muṱa wavho musi vho zhakiwa ngauri vhutshilo vhu a itea tshumelo dza dza funeral dignity plan dzo no thusa vhathu vha afrika tshipembe lu paḓaho miṅwaha ya furaru uri vha vhulunge vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho kha vha ri ri vha thuse uri vha sike nḓila ya khwine ine ya hudza vhutshilo havho na ha vhafunwa vhavho ri badela hu sa athu fhela awara dza fumbili ina nahone vha dovha hafhu vha wana mbadelo kavhili kha khavara ya khombo ya clientele funeral plan mbadelo dzashu dzi a farea kha vha nnange ndindakhombo ine ya fanela ṱhoḓea dzavho zwo leluwa u ita khumbelo a vha ṱolwi mutakalo a vha ḓadzi dzibammbiri kha vha sms ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientel life ndi fsp re mulayoni na ḽaisensi ya ndindakhombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online u ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho lavhuraru lino kha mbekanyamushumo ya ruḓigeta muyeni wa miss p ndi mukololo wa makavhini ha manenzhe bvele manenzhe ane vhunzhi ha vhathu vha mu ḓivha sa evelin kha ḽitambya ḽa skim sam vha ḓo pfa zwinzhi nga ha kualutshele kwawe u vha hawe kha nḓowetshumo ya vhumvumvusi na zwiṅwe vha songo ṱahela inyambedzano u bva awara ya vhumalo u swika awara ya vhuṱahe madekwana ndi tshila tshifhinga hafhu vhathetshelesi vho ḓiphina nga u thetshelesa tshiṱitshi tshine vha tshi funesa na mbekanyamushumo dzine vha dzi funa zwino ṅwaha wa radio wo swika magumoni ri thoma ṅwaha muswa wa radio nga ḽa u thoma lambani 2026 eh, vha tshi tou humbulela vha vhona unga tshanduko dza phalaphala fm dzi ḓo vha dzo ima hani kha vha dzule vho thetshelesa phalaphala fm hashtag phalaphala fm hashtag phala 61 ri nani heyi heyi ndi phalaphala fm fumbili nthihi wa minete ndi bva kha vhurayi vhumalo ndi phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya la afrika tshipembe mbekamishumo ndi ro ḓigeḓa ri live kha facebook na kha youtube musi hu tshi khou tamba promo hafhalani i no khou amba nga vele ndi khou vhona ah, ndi uri ndi khou vhona dakalo luhulwanesa u khou pfa mini nga ngomu awe ndi khou pfa ndo takala nga maanḓa um u ṱhonifhiwa zwi a takadza ngauri ni shuma miṅwaha na miṅwaha ni tshi khou shumela u ṱhonifhiwa hu si u vhoniwa hu si u gidimeliwa fhedzi u ṱhonifhiwa ndi zwa vhuleme kha mushumo une ra u ita na kha muṅwe na muṅwe ane ane a vha vhutshiloni u ṱhonifhiwa zwi a takadza lune ndi khou ri Ndi u thetshelesa nda pfha nyambo ine ya khou ambiwa nda pfha i tshi khou ntakadza nda pfha i tshi khou nṱhonifha nahone i tshi khou nkhulisa ndi a livhuwa vele ndi na mulaedza fhano nda khou ṱoḓa u tamba okay mulaedza khoyo
ah
hey ndi khou ṱoḓa u livhuwa khou ṱoḓa u livhuwisa ṅwananga nahone ndi khou thoma nga u tou livhuwa mudzimu uri vele ṅwananga mudzimu ndi muhulwane mudzimu vha ri yes vho ri yes a hu na ene a ḓo ḓa a dzhenelela ri no zwino ndi ri nga tshiphuga tshaṋu tshi na tshi wina heiḽa vhege yo fhelaho nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa ri khou tou livhuwesa uri mudzimu vho ni tonda nahone tsho no takadza ndi uri no to hula ni khou ita zwezwo na phuraimari yaṋu na ni tshi tamba dzi ḓirama uri kerekeni na tshi ḓivha ni namba wane kha kha dzi ḓirama dza kereke yo mudzimu kha vha ni londe ni tshie phanḓa ṅwananga mudzimu kha vha ni engedzedzele maḓu na maḓuvha a vhutshilo mudzimu kha vha ni engedzedzele na mishumo yaṋu uri i fularishe i tshie phanḓa ei a thi ḓivhi zwori ndi takale ndi takalise hani nṋe ndo takala ṅwananga. ndi a tenda uri mudzimu vha tshe hone vha kha ḓi ri funa hezwi zwo ngita uri ndi zwi vhone zwa uri mudzimu vha hone uri ndi ya vhuvhili tshipiḓa hetshi ndi tsha vhuvhili no ḓi thoma na ḓi tshi wana ra ḓi vhona unga ndi madze mara ṋamusi no dovha ri a livhuwa ri livhuwesa ṅwananga ndi khou ni dzimu vha
mvele u khou fha mini nga ngomu awe oh. ndi khou vhona miṱozi veiwe ndi dzikrokubadi um, and then the mama's baby ti the mama's baby the papa's baby um wa ḓivha miyanga vha tshi vula mulomo vha vha vha tshi khou amba nga ipfhi ḽa mudzimu vhavha vha tshi khou ndi uri always reinforcing ipfhi ḽa mudzimu ndi tshi tou pfha vha tshi ri a ndo zwi ḓivha zwa uri vha ḓo amba tshithu tshine tsha ṱangana na mudzimu tshine vha dzula vha konkhulisa nga dzinyambo dzavho na maitele avho na vhuḓifari havho lune ndi tshi vha pfha vha tshi khou amba ngo rali miyanga um ndi ndi ndi mufumakadzi a re na maanḓa nga maanḓa u fhiraho kha zwithu zwinzhi vha sa give up lune ndi tshi vha pfha vha tshi ri vha ḓirwa khana nga nṋe ndi khou kona u zwi vhona zwa uri haya maanḓa ndi a dzhia gai ndi khou zwi pfha kha ipfhi ḽavho zwa uri haya maanḓa ndi a dzhia kha miyanga ndi a dzhia kha khotsi anga um ndi khou kona ndi uri zwa nḓela muhumbuloni zwa nḓela na mbiluni zwa uri ndi bva muḓini hune ha vha dzi fighters and uri vho takala nga heyi nḓila zwi a ntakadza ndi ngazwo ndi emotional
ri khou livhuwa ah. uri o tenda u vula mbilu yawe a i vhea nṱha ṱafula uri ri mu ḓivhe khwine fhedzi ri khou litshedzwa miṱodzi zwino hayo mafhungo a vhukoni a vhutsila ri khou zwi vhona u bva afha tshikoloni bramley yes ya vha tshi dzhaiva nga maanḓa
ya ni a vhona zwino bramley t bramley ho vha hu primary lune e, e, zwikolo zwa makhuwa vha tshi funa u ita dziconcert um ṅwaha u tshi fhela hu na concert concert ye nda ḓo vhonala vhukoni nga maanḓa ho vha hu tshi khou itiwa mutambo wa the jungle book um ni a ḓivha uri na iḽa bere thi hu na bee hafhaḽani yo no pfhi baloo lune nda ndi khou tamba baloo ndo valiwa no valiwa ndi sa vhonali khofheni uri ndi nyakho tamba u baloo mara nga muvhili nda ndi kho nda ndi ḽi bere ni khou zwi vhona um heiḽani houḽani mutambo wa tamba fhedzi tshipiḓa tsha baḽu tshi tshi swika ndi uri nda pfha ndi tshi dzhenwa nga vhadzimu ndi tshi tshina nga ngomu heḽa lisutu ndi tshi khou dzhuluka nga ngomu heḽa ndi lisutu fhedzi performance yanga nda i dia lwe vhathu vhoṱhe tshikoloni ubva grade 1 to 7 vha balela u litsha u dia zwanḓa musi ndi tshi fhedza u performa ndi tshi fhedza ro no fhedza mutambo woṱhe vhathu vha vha khou nyagana na heilani be baḽu vha tshi khou ri u gai holani muthu ndi yene o itaho heyi performance ndi yene o itaho hetshi tshiṱori ndi yene o itaho hoyu mutambo ni nga zwi vhona lune um u bva kale na sunday school before even bramley na sunday school kerekeni ho vha hu na mitambo ine ra ṱaṱisana ri tshi isa ri tshi isiwa kha dzi distinction dza different kha dzi area dzo fhambananaho hune na swika na computer na vhaṅwe ho zwa zwi tshi ḓivhea zwori muthu na kho tea u vha hone uri ri ḓe ri win ndi vele so bremli ndi hone he vha kona u ya kha miyanga vha ri hoyu muthu hoyunoni i remember ho vhona thitshere wanga wa mukhuwa no pfhi mr berens o to tovhela miyanga na khotsi anga ri vha sa mu dzhenisa kha zwikolo zwa art vha ḓo vha vho mu khakhela information all right miss b maṱali o vha hone o dzula a hone maṱali thi um ndi uri nda ndi ṅwana ane a kona u humbula nga heḽo ḓuvha khotsi anga vha vha tshi ntovhela ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe tshikoloni fhedzi heḽo ḓuvha a thi ḓivhi wo itea mini vha sa swike tshikoloni thi vha songo swika ngo rali tshifhinga tsho no dia zwino ndi four ndi kho tea u gonya tshivhanga ndi tshi to gonya tshiḽani tshivhanga nda ri tla nda ṱangana na police station nda ri zwavhuḓi vhuḓi ndi nga si swike malboro ni khou zwi vhona ni khou bva bramley kharali ni tshi ḓivha area dza nga hafha thi eh bremley ndi kule na malboro nda mbo ḓi ri hai hafha fhethu ndi khou tea u shumisa vhuṱali nda dzhena nga ngomu police station nda swika nda nda pota khotsi yanga uri khotsi yanga vha ngo ntovhela ndi nṋe ndi khou ofha um ndi tshi khou zwi vhona zwo ri hafha fhethu tshifhinga tsho no ṱuwa ndi kule hafhaḽani fhethu hune nda khou ya hone ende ndi tshi founa a u khou fariwa founu nda ri a ri yeniyo vha fara ra ya yani ra redzhiswa ra wana ra ra vha wana vha nnḓa vha getheni vha tshi to ri tla vha pfa bubup nda bva ndi khou wenya nṋe nda ri ya khe vhala khe vhala vhalani muthu shumanani navho nṋe nda nda bva nda pfuka nda vha pfuka vho sala vho mangala vha tshi vho ri a ah, vele mathina u khou itea mini nda ri a vhone vha songo ntovhela wai hezwi ndi uri a thi zwi pfuki ngauri kanzhisa vhana vho ṱalifhaho ngo ralo u ḓipfa hayani u tshi ḓipfi owa oh, phapho imani fhungudzani no thanyela thungo mm. mathina a vha zwi ḓivhi uri tshiṅwe tshifhinga he ndi zwone zwine ṅwana nga aluwa a ḽa ngazwo ndi zwone ndi zwone hu pfi vhaṅwe vhathu vhane vha ri ḓivha khwine ndi vhathu vhane vho aluwa tsini na riṋe um vhathu ndi vhone vhane vha vha uri vho tshila na riṋe kha vhutshilo hashu ha ḓuvha na ḓuvha mm. ndi na mulaedza khoi oh, guys
Ah, ndi masiari nga dzina ndi taki queen manenzhe mukomana wa fhele manenzhe mulaedza une ndavha nawo fa mukololo ṋamusi ndi wa uri ndi a mu livhulisa kha u wina yone golden horn award ya 2026 for best supporting actress kha skim farm futhi habe ndi a mu livhuwisa kha ḽa uri o vhuya a wina golden horn nga 2019 she's a multi safta award winner ndi a ḓihudza nga vele and futhi tshiṅwe tshithu tsha tsha ngita uri ndi mu vhone uri u ḓo vha a star a tshi kha ḓi hula ho vhuya vha na advert ye vha vhathu vha vha khou i auditionela and ya alvril livin ya international vha tshi khou ṱoḓa muthu ane a ḓo advertisa sa ballerina and at the time o vha a na muvhili but o vha a si na ndavha uri enona muvhili o ya odishina ya fhedza ḓala odishini tshi khou winiwa ngae vele u na talent and ndi muthu ane a vhona uri u na sense of humor and u na u ḓiimisela izwi a tshi ita tshithu she never disappoints so ri a mu livhuwisa ri ri a mudzimu wa thavha sioni a vhe naye may she be blessed beyond being blessed ri mu tamela zwivhuya fhedzi ri ri mudzimu vha mufhe mpho ya peace ine ya vha mulalo vha mu fhe tshedza vha mu fhe vhutshilo na good health and zwoṱhe zwine a zwi ita vhutshiloni a vhe muthu ene a vhona uri ha hangwi vhuthu na hune a bva hone thank you very much vele ndi a ḓivhudza nga inwi ndi mukomana waṋu ndi a ni funa ndi a livhuwa vele vhaṅwe vha- vele vhaṅwe vhathu vha fhira fhano shangoni vha sa zwi ḓivhi uri vhathu vhe vha aluwa navho kana vhathu vhane vho tshila navho vha vhona hani kana vha ḓipfani ngavho ndi zwone muledze khou vha kha mukomana hmm. hu oyu mulaedza wa nkwama nga maanḓa pande wa ḓivha wai um eh, a thi zwino ri tshi hula um nṋe ndi tshi model c Hey, u vho amba tshikhuwa ndi ri navho- na vhakomana vha tshi ni kaidza ni si na i can't Thi, ni nga zwi vhona so ndi pfha zwi tshi ntakadza uri ndo no hula nda vha musadzi ene vhakomana vhanga vha kona u vhona musadzi khaye mufumakadzi mm. mufumakadzi ane vhakomana vhanga vha kona u zwi vhona zwa uri hoyu muthu o no hula hoyu muthu wa ḓivha zwine a khou zwi ṱoḓa vhutshiloni hoyu muthu ri tea u mu tikedza ra mu takadza ra mu funa and nyaḓa ndi mini eh, vhakomana vhanga vha ya mpfuna nda ndi nawo zwino nda ndi khou ambarela nda ndi khou ambarela nḓuni navho muṅwe a khou ḓisa hetshi muṅwe a khou ḓisa hetshi So, uh, you know, all of this is getting me so emotional knowing uri vheiwe nani ko zwi ḓivha. Vhasambe vha sokou vhi. Vhasambe vha sokou wi. Vha vhudza uri vha songo amba. Fhedzi lufuno lwavho lu ya ntikedza lu mpha nungo lu mpha maanḓa a uri ndi bvele phanḓa ndi vhe muthu ane a vha example yavhuḓi. hmm.
ende khwini ndi ene we a ṱuwa naye kha zwa karati ene a fhedzisela a songo tsha humela nga hai ndi tshilidzi ndi tshilidzi oh, asie okay alright alright 086 002503 kana vha shumisa x atmosp underscore dj kana vha shumisa facebook ndi phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe ndi khou vha fha tshikhala tsho ri vha ambe vha fhuluvheledze vele mukololo wa manentsha ane vho ri o to bvo wina safter award and hei asi yone yo thoma hafha zwino ri kone u pembelela heinoni zwino ngauri ndi ntswa heiḽa ya ḓo i wina nga 2019 ndi yevha i tshi khou lavhelesa u vha mupresent wa khwinesa ndi tshiliso wa phalaphala fm nomboro ndi 086 3002503 kha ri pfe phalaphala a ah. hai ri khou fhira eh, ra ḓa ra mu wana hafhanoni national school of arts kha ntshimbidze kha lwendo lwa musi a national school of arts uri zwithu zwa tshimbila nga nḓila ḓe na musi vha tshi dzhia tsheo ya uri ene u khou fhedzisela a tshi khou ya national school of arts so national school of arts ndi tshikolo tsha dzi arts ti eh, ndi college ya dovha ya vha tshikolo ti um ho vhona ndi na vhazwala vhavhili vha lumadi

vha tshi khou amba na nṋe nṋe nda ri a a ri vhudze vholumadi um vholumadi kha vha ambe na khotsi yanga na miyanga um so zwo thoma ngo ralo the seed was planted by vholumadi na vhazwala vhanga vha ya kha khotsi yanga na miyanga vha ri hai hoyu muthu hoyu a nga vhagudi ra mu dzhia ra mu dzhenisa hafhanoni national school of arts ine tshikolo tsha hone ndi college tsha dovha tsha vha tshikolo ni vha ni khou focusa kha dzi subject dzine dza focusiwa kha zwikolo zwoṱhe academics ndi dza vhuṱhogwa nga maanḓa ni tea u phasa dzi academics na dovha na phasa kha dzi subject dzaṋu dza drama kana khosi ine na khou i dzhia lune zwi amba zwa uri um riṋe tshikoloni yankeini n s a ro vha ri na dzi subjects dzo no swika vho vho eighteen sixteen eighteen including na dzi practicals so ni vha no davhula apo ni tshi khou ita zwithu zwo ṱanganaho na zwa college na dovha na ita zwa dzibugu nga hafhanoni nga hetshi tshifhinga o vho no vha na agent yawe morning lee yes yes yes okay.
so mafhungo a morning lee ndo ya kha morning lee ndi na 16 thi ndi tshi ya khaye um nda ndo waneliwa dzinomboro nga miyanga miyanga vha vha tshi shumisana na vhoma orange hangeini tshikoloni dr knack vhoma orange vha vha tshi ya vha tshi ita eh, community service vha tshi khou gudisa vhana u actor na dzi performance na gambut dancing miyanga vha ri vha tshi mu vhona ḽiṅwe ḓuvha vha ri ma orange Ṅwananga wa u kha hezwi zwithu zwa u actor u tshikoloni you know she's learning how to be an actress hayi maorenje muduranga uzomfaka mina uzo ah ithi nginike inamba kamunini nimtshele yimi oninika amanamba babuya na dzinomboro mma vha tshi vhuya nadzo nṋe nda founa thina ndi na confidence nda ndi andi ḓo dzhena fhaḽani ende ndi tshifhinga tsha vhotsotsi ni khou zwi humbula hu tshi khou tamba muvi ya vhotsotsi dzi tshi khou ya na seli nda founa ngori zwino nda ndi na mannḓa uri yo na nṋe ndi khou nyaga u fhelela kha vho tsotsi nda founa ndi tshi founa hapfhi kha nṋe okay i ḓani ri ni vhone ndi tshi ya fhaḽani pande zwa zwi khou konḓa ngori ndo swika nda wana mukegulu vho munini vha thafhu muthu wa thafhu nga maanḓa vho vhea mangilasi hafhanoni vha to thoma vha to dzula vha ntshedza mi minute yo no swika 20 vha si kho amba na nṋe vha tshi kho ndi uri hu tshi kho rothola hafhaḽani rumuni vha tshi fhedza vha kona u takusa khofho ine vha ri sir what's your name and I ri um, my name is Vele my name is so why do you think that you would be fit to be with my agency nda ḓi amba na nṋe oh because I'm so good ndina vhukoni ngiyakona mm. vha mbo ḓi ri kha nṋe hey, tsha u thoma look at how you're sitting look at your posture chin up straight back arch it this is not how a performance is a si u shona pande nda shona tsha vhuvhili tshe vha tshi amba vhalani musadzi vha ri kha nṋe um firstly a thi agent ya vhana you're 16 so a thi ḓivhi uri ḓo ni wanela mishumo gai but secondly you've got ndi ḓo zwi amba nga tshikhuwa ngori a zwi translate nga nḓila ye vha zwi amba vhulanisas but you've got the body of an extra and the face of a lead tshimbilani ni yo luza weight ni vhuye na khofheni na muvhili hune zwi a eḓana zwi a fana ri kone u ni dzhenisa sa lead hezwiḽa zwithu zwa nkwasha thi ndo bva ndi khou lila hafhanani nda bva ndi tshi khou lila nda ya kha miyanga miyanga vha ri ndi mini ndi ri upfe ndi na mavhele zwi no pfi ri ite mi nda ri upfi ri renge dzi yogathi ra bva hafhaḽani ra yo dzhena vhuliwedzo ra renga dzi yogathi nda ita zwithu zwoṱhe zwa rong ngori ndi sa ḓivhi zwa uri diet ndi mini fhedzi ra ndi ni vhudze thi um a thi give up ndi muthu a sa give up ndi nṋe ndi na swili ndi na swili ya uri ndi ḓo- ndi ḓo zwi ita ndo ri ndi tshi thena 18 nda founela hamunindli nda founela nda ri um a thi athu luze heiḽa weti fhedzi vhukoni hanga ho no vha multiplied ndi khou humbula vha ḓe vha mbone vha ri kha nṋe okay ndi ḓo ḓa ḓuvha ḽe nda ndi khou tea uri ndi ṋamele stageni vha founa vha ri a thi tsha ḓa zwa vha vha khou itela mini na uri ndi songo phefomela vhone hezwiḽani vho dzula kha audience ndi phefome vhukoni up to the level ine nda kona yone nṋe ndo ri ndi tshi bva ndo no fhedza u phefoma nda vha ndi khou pfa nga vhangani vhanga vha charity you know who was there moonin lee

mara ndi pfa ri tshi takuwa luṅwe shango ḽa fhana manezi ḽo futhufhadzea luṅwe nga maanḓa badi kha dzi kha kha vhatambi vha zwiṱori vhanzhi i fana vho gisara na vholi zwino eh, na na vho biza zwino u a zwi pfa uri na ri ri a ḓihudza ndo zwi pfa uri na a thina airtime hezwi i fana ndo kombetshedzea ndi mufungo ḓo muyani uri na ri roṱhe kha zwiṱori zwoṱhe na hoṱhe hanefha makavhini afha vhokangale zwi dzhii na na five minute u swika musi behind ri vha ri roṱhe tshifhinga tshoṱhe i fana u ḓivhuya mara a zwi ngo to leluwa So ndi khou livhuwa nga maanḓa mudzimu kha kha kha mushitofadze eh, zwi mu tshenele u ya hoya ndi a livhuwa nga maanḓa ndo livhuwa ndi khou livhuwa nga maanḓa thiri fhedzi Zwavhuḓi ndi zwa ndeme- mudzimu ndo ndi- ndi khou li- amba ndi khou livhuwa nga maanḓesa ndi zwa ndeme uri havha vhaswa vhashu na vhathu vhane vha khou tama u tevhela heḽi buḓo ḽine ṋea vhakhaloyi vha ḓivhe mafhungo oṱhe o fhelela uri na mafhungo a pfunzo ndi a ndeme ri khou mu vhona a hafha unisa kha ri ḓo tshimbila hafhanoni kha magudedzi a nṱha uri zwa ḓa zwa tshimbila nga nḓila ḓe musi a tshi phasa murole wa vhufumi na vhuvhili ee zwino hafha kha dzi kha mafhungo a a dzi yunivesithi thi eh nṋe ndo tovhedzela zwe nda ndi tshi khou ita zwone which is media studies communication sciences in media studies um ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri tovheledzele zwithu zwe ra vhona uri ri a ḓithemba khazwo na zwa uri ri a zwi ḓivha ni khou zwi pfesesa mm. so kha hetsho tshipiḓa i mean it's, it's been very tough it was a very tough journey because already nda ndi tshi khou shuma ni khou zwi pfesesa already nda ndi tshi khou shuma nga hafha ndi tshi khou vhala so zwi a nyaga uri kharali ri tshi khou fha vhathu tikedzo ra ri um it's important to first do this part ni fhedze ni sathu shuma ngori ni tshi vho shuma zwi vha zwi tshi khou itea nga tshifhinga tshithihi lune zwi a dzhia na tshifhinga uri ni swike hune na khou tea u swika hone which is something that i experienced vhaṅwe vha ri ha hafha fhethu ku ṱoḓea vhukoni zwa tshikolo vhaṅwe na zwino ri tshi khou amba hayani vha khou humbela uri vha litshe tshikolo uri vhone vha khou ṱoḓa u actor vha fane na mvele a thi ri zwino ri na vhathu vho no nga vho caspanyo vest vho sia tshikolo kha vho matric fhedzi is a billionaire

nga journalism you know so ndi nga ri it's, it's important nangwe eh, zwi tshi itea zwo ri muthu a wane laki yawe yo vulea lune a vhe millionaire a na matric fhedzi kana a songo fhedza tshikolo mara zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ndi uri muthu kha, kha, kha dzhia higher education a fhedze u itela uri a kone u vha na backup ya, tshi- ya, ya vhutshilo kharali hezwi zwi sa shumi hezwilani zwiṅwe zwi ḓo shuma hmm, acting ya sa shuma media studies heilani i ḓo shuma acting ya sa shuma hu ḓo dovha humela a yo ita mini a vusa dzi pfunzo dzawe dza vho journalism dza media studies a dzhena kha miṋango yo fhambananaho mm. mm -hmm.
hafha kha mafhungo a matambi a ri no mu vhona kha matambi a manzhi nga maanḓesa ndi ri u amba ndi u pfa nungo u bva kha rivoningo perfect yes. wedding single girls ring of lies silent yes. witness a place called home mamelo Hafha hoṱhe huṅwe he ra ri khou mu vhona hone a vha sa khou amba nga Tshivenḓa. I dzi nyambo nzhinzhi dzine a dzi amba tsha u tou thoma u kona nyambo ngana dza tshiofisi dza fhano kha ḽa Afrika Tshipembe hone o dzi guda lini? Ndi tshi vhala dzo no vha dza nine thi dzo no vha dza nine ngo vha Siyakhuluma, Siyathetha, Habulabula, Rabua, Ra bolela, re a bolela, a ke re um Gani Afrikaans praat nie, but ek probeer. Re a amba Tshikhuwa, we speak Engels. Um siyavusa. Um so dzi a swika nine. yeah. And dzoṱhe u khou dzi guda a tshikoloni so hedzi dzi nyambo ndi soko pfhesesa uri um ndo dzi wana ndi tshi kha ḓi tshila alexander ngauri primary yo vho government school T, Government school i amba zwori murahu haṋu hu na ṅwana wa Musotho, tsini haṋu nga hafha hu na wa Muzulu. So ndi soko vhona unga vhana vha na muhumbulo wo vuleaho nga nḓila ine vha ya humbula zwithu, vha ya humbula zwithu zwo no nga nyambo nangwe a si kho to i guda it's locked up somewhere kha muhumbulo wawe ngauri vhunzhi ha hedzi dzi language ndi tshi zwi humbula ndi vha ndi khou kona u zwi vhona zwa uri hai mani a thi tou humbula ndi tshi khou i guda heyi language fhedzi i hone kha storage box tsha muhumbulo wanga so ndi khou kona u i amba zwine zwa amba zwa uri ndo i fara ndi tshe muṱuku and then ya ḓo dovha ya vhuya zwino ndo no vha muhulwane no zwi vhona mm. so so ndi vhona unga eh, eh, vhunzhi ha dzi language dze nda dzi kona ndo dzi kona ngori nda ndi alexander hune ha vha mix masala and hu khou ambiwa tshiṅwe na tshiṅwe 086 02503 kana vha shumisa x at msp underscore dj ḽo kovhela phalaphala a ndi madekwana ndi khou amba na nyi
ndi hone mane nṋe ndi khou mu ṱuṱuwedza uri a ye phanḓa nahone a gudise vhathu vhana vhaṱuku uri vha mu tovhele nga murahu nda dovha nda ri ndi nga mu vhudzisa nganafho

that that between you can you can need it darling so african african sprat then Ah, vho tshimoni mone thi uri u to zwi kona vho zwiṱukuṱuku mara ndi khou livhuwa nga maanḓa zama vho tshimone mone ai Ndi na- ndi na pule- ndi khou livhuwa nga maanḓa vho tshimone mone ndi khou ḓikisela mbekanyamushumo ee. ndi khou livhuwa nga maanḓesa hu na mulaedza fhano uri no khou bva kha godfrey mudzanani a ri sanga misi ndi ubva mashau madzinḓevhe a ri kha vele afho nṋe ndi khou tama u ḓivha uri O maliwa na, nahone muṱani we a maliwa vha zwi ṱanganedza na iḽi buḓo ḽawe, ndi amba zwo actor. A fhedza nga uri nda. maliwa veleni no maliwa no no no a thi ngo maliwa yeah Eh, i think i fhelela hanefho ngauri thiri yo ri muṱani lune hayi mara una muthu Eh, eh, ah, ah, eh, hezwo ndi soko pfesesa uri ndi private life yanga ine a thi tami u amba ngayo a thi tami vhathu vha tshi ḓivha zwo ri hu khou iteyani um nga nṋe privately ngauri kanzhi ndi vha ndi khou nyaga zwa uri hu ḓivhee zwa mushumo zwa private a ndi a balelwa uri ndi bvisele khagala ngori ndi vha ndi khou protector na vhathu vha re vhutshiloni hanga um just because nṋe ndi kha tv a zwi ambi zwori na havhaḽani vhathu ndi tea u vha dzhenisa kha zwithu zwanga ni zwi vhona so heyi noni kha ri sokoto i sia nga question mark ṱhamusi u hone muthu ṱhamusi haho khamusi u hone khamusi haho and hezwo um vele tshiphuga itshi a si tsho thoma ndi zwone ke zwiḽa ndi zwivhili zwo dzula gai hayani um tsha u thoma thi tsha u thoma tsho dzula hayani hayani hayani tshimakavhini um tsho dzula kha iṅwe room divider ya casket ya ceramic um tsha vhuvhili tshi na nṋe hafhanoni um tsho dzula ndo ri ndi tshi renga muḓi wanga nda ita space tsha dzi award nda ndi na mbono ya uri um dzi ḓo vha hone dzi award lune ndo ita tshipiḓa tshine nda ḓo dzi line up hone tshifhinga tsho no vha tshavhuḓi nda ya nda tovhela na heiḽani ri hangei hayani kharali vha tshi ḓo ntendela a thi kholi uri vha ḓo tenda nayo a vha nga tendi nayo iḽa um eh, fhedzi ndi tshine so phulaphula fm musi ri sa thu vala ino mbekanyamushumo ri a tama u pfa tshiphiri tsho uri muthu a kone u vha muekti wa khwinesa uri ndi tshifhio ngori musi vha evelyn ri tshi khou vha vhona hafhaḽani kha skim sam ro vhona muthu vhane vha vhori ngoho zwa vhukuma ra pfa vhuṱungu havho ra tshimbila navho ho luya lwendo zwino musi ri tshi to vhuya fhedzi mutshitshilisi wa palapala fm ri ḓo vha ri tshi khou yo lavhelesa ḽeneḽo fhungo vha songo wangwa na vhone vha nga kona u vha tshipiḓa tsha ino mega mushumo ngo shumisa 086 3002503 kana vha shumisa x at msp underscore dj ri thoma ra fhira nga hafha
zwibveledzwa zwashu zwa tshirema zwa u gambu herbal products kha balafhe swigiri arthritis cancer mutsiko wa malofha asma na u khwaṱhisa masole a muvhili na maṅwe malwadze manzhi a chronic nga mishonga yashu zwibveledzwa zwashu zwi wanala mavhengeleni oṱhe a boxer shango ḽoṱhe nga vhuphara kha vha dzheni ndango ya mutakalo wavho zwino u gambu herbal products natural healing for a better life clientel i fana u tsireledza vhone na vha muṱa wavho musi vho dzhakiwa ngauri vhutshilo vhu a itea tshumelo dza dza funeral dignity plan dzo no thusa vhathu vha afurika tshipembe lu paḓaho miṅwaha ya furaru uri vha vhulunge vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho kha vha ri ri vha thuse uri vha sike nḓila ya khwine ine ya hudza vhutshilo havho na ha vhafunwa vhavho ri badela hu sa athu fhela awara dza fumbili ina nahone vha dovha hafhu vha wana mbadelo kavhili kha khavara ya khombo ya clientel funeral plan mbadelo dzashu dzi a farea kha vha nange ndindakhombo ine ya fanela ṱhoḓea dzavho zwo leluwa u ita khumbelo a vha ṱolwi mutakalo a vha ḓadzi dzibammbiri kha vha sms ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientele life ndi fsp re mulayoni na laisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online u ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho ndi tshila tshifhinga hafhu vhathetshelesi vho ḓiphina nga u thetshelesa tshiṱitshi tshine vha tshi funesa na mbekanyamushumo dzine vha dzi funa zwino ṅwaha wa radio wo swika magumoni ri thoma ṅwaha muswa wa radio nga ḽa u thoma lambamai 2026 eh, vha tshi tou humbulela vha vhona unga tshanduko dza phalaphala fm dzi ḓo vha dzo imani kha vha dzule vho thetshelesa phalaphala fm hashtag phalaphala fm hashtag phala 61 ri na ḽavhuraru ḽino kha mbekanyamushumo ya ruḓigeda muyeni wa miss p ndi mukololo wa makavhini ha manenzhe bvele manenzhe ane vhunzhi ha vhathu vha mu ḓivha sa evelin kha ḽitambya ḽa ski sam vha ḓo pfa zwinzhi nga kualutshele kwawe u vha hawe kha nḓowetshumo ya vhumvumvusi na zwiṅwe vha songo ṱahela i nyambedzano u bva awara ya vhumalo u swika awara ya vhuṱahe madekwana ro ḓigeda ro ḓigeda na miss p kha phalaphala fm ya ṱahe minete ndi livha kha wara ya vhuṱahe ngoho tshifhinga tshashu tshi khou gidima vhe ri vha tou pfha unga ri no tou amba lwa miniti mivhili fhedzi fhedzi kha vha ni thome ngumbela pfarelo mutshitshilisi wa phalaphala fm eh, ri khou i wana mivhigo yo ri radio i khou tumuwa tumuwa fhedzi kha vha ri farele nga maanḓesa ra ri khou ḓi zwi funa uri zwi tshimbile nga nḓila yone fhedzi vele a ndi ḓo lingedza uri ri ambe ngo ṱavhanya ene uri kone u dzhenisa zwithu zwoṱhe ngo ndi pfha unga ri a ri thu amba mafhungo manzhi Okay, okay, kha ri ḓo lavhelesa ṅwaha wa gidimbili fumimalo 2018 na 2019 ndi he a ḓiwana kha my perfect wedding Yes. ndi mini zwe a zwi funesa nga maanḓa nga u tshimbila shango ḽoṱhe um samusi ndo amba nda ri ndi muthu wa vhathu zwe nda zwi takalela nga maanḓa ndi u ṱangana na vhathu vha dzi culture dza different um u ṱangana na vhathu vhene nda ḓo kona u exercise hedzi dzi eh, dzi languages dzine nda dzi kona thi vhathu vhene nda ḓo kona u amba navho nga hedzi nyambo dzine ya vhona uri ndi a dzi kona nda kona u dzi shumisa for the first time dza dzi khou shuma hedzi dzi nyambo hedzi noni um zwithu zwe nda zwi funesa ndi u vhona vhatati ni hone ni tshi khou vha ndo ri ni tshi khou vha tikedza uri lumalo lwavho lu itee nga nḓila ine vhone vho lu lora ngalo right um ndi uri ndi zwinzhi zwi a takadza u vhona vhathu vha tshi khou takala nga ḓuvha ḽavho lufuno lu tshimbila phanḓa lufuno lu tshimbila na mudzimu so hezwo zwithu zwa zwi tshi takadza mbilu yanga ndi tshi kona u zwi vhona zwo ri ya okay ndo ḓa ndo vha thusa uri vha vhingane zwavhuḓi vho takala na nṋe ndo tamba ndo tamba ndima yanga and that's it. muthu wo act lwa miṅwaha minzhi fhedzi vho evelyn kha skim sam a thi ḓivhi khamusi ndi nga vha ndi, ndi, ndi sa khou amba zwone mara u ḓo ḓi nkha khulu arali ndi sa khou amba zwone ndi pfha unga ndi hone hafhaḽa he a kona u tou wana tshikhala tsho tou bvisa mbilu yoṱhe a ita na u fhirisisa ngauri nṋe ndo mangala ḽiṅwe ḓuvha ndi khou lila na vho evelyn na thi lidziwi ngazwo hezwiḽa zwithu mm. zwa thelevishini kana mini thi lidziwi ngazwo ma ḽiṅwe ḓuvha ndo wana ndi khou lila na vho evelyn kha ri ḓo lavhelesa uri tshiphiri tsho vha mu act wa khwinesa ndi tshifhio
tshiphiri tsho vha mu actor wa khwinesa ndi ndi research ndi ndi dzi ṱoḓuluso ndu ndu interrogator u nyagisisa uri hoyo muthu ane nda khou mu tamba ndi nnyi tsha u thoma lune ndi tshi wana tshipiḓa tsha uri ndi tambe character iṅwe na iṅwe ndi thoma nda ita homework nṋe muṋe ya uri zwi tshi ḓa mushumo u tshi ḓa vha ḓa vho nifha brief ya uri hoyu muthu ndi musekene ndi mutsu u funesa zwithu u dzula na tsie u a phapha kana u so vha nifha dzi basic dzine na tea u dzi ḓivha Fhedzi nṋe ndi dzhie zwiḽani zwe vha ṅwalela zwone nda dovha nda yo zwi nyagisisa uri hoyu muthu nṋe ndi khori ndi ene nnyi lune o hulela gai dzina ḽawe ḽa vhuvhili ndi nnyi nickname yawe ndi nnyi ndi zwifhio zwithu zwine zwa mu pfhisa u vhavha ndi zwifhio zwithu zwine zwa ita uri a takale ndi zwifhio zwithu zwine zwa ita zwori muhumbulo wawe u shume u gidime ndi ndi uri ndi a munyagisisa hoyo muthu nda mufha miṅwaha nda mufha muvhala wa uri muvhala wawe u so u itela uri ndi kone u mu vhona kha muhumbulo wanga so research ine nda ita ndi to ḓi itela zwi tshi konadzea ndi a ṱuwa kharali u fana na morini a small mo kha deep seed ndo ya nda mu wana alexander taveni ndo ndi tshi khou reila nda zwi vhona nda ri nda nda fhira dzi thavene ndi tshi khou nyaga shabin queen ine ya ḓo ri holani ndi momo eh lune ndo referensa ndo mu wana muthu ane nda ḓo fana naye nda kona u ita zwithu zwine zwa vha tsini na zwine zwa itiwa nga dzi shabini khwini ndi uri u vha u tshi khou sedza dzi nyito dzavho u tshi khou sedza zwa uri avha vhathu vha tshilisa hani hoho hoyo muthu na vhutswotsinyana hoyo muthu o to rali ni khou zwi vhona lune na nga Evelyn ndo ita ngo rali ndo ita homework ya nga nṋe muṋe nda to dzula nda ṅwala fhasi nda ḓi bikela ene nda dzhenisa tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda kho nyaga u tshi dzhenisa uri avhe muthu ane ra mu vhona ra mu funa ra mu ḓivha ra mu ṱanganedza theatre i mu thusa nga nḓila ḓe theatre i ya thusa nga maanḓa ngauri theatre wa ḓivha theatre i itani a thi ri theatre a i na tshifhinga tsha uri ri khou thoma eh, ṱhamusi ndo khakha ndi khou dovholosa hai eh, theatre zwine na khou tea zwi performa ndi zwine na khou tea zwi performa na khakha ni tea u wana nḓila yo ya phanḓa lune theatre i vha i tshi khou nifha eh hezwilani zwine ra ri ndi resilience eh, eh ni vha ni sina chance yo humela murahu lune ni tshi namela stage ni vha ni tshi khou zwi ḓivha zwori hafha fhethu ndi khou namelela u ya phanḓa ahuna u ya murahu inifha muhumbulo wa sharp ni kona u humbula uri okay hafha fhethu ndi kho tea u humbula maipfi anga ni kona u vha ndi uri ni kona u u u ṱangana na audience ni vha ni tshi khou pfha houḽani mubvumo wa audience u tsini ni vha ni tshi khou wana na na response ya vhathu ndi uri dzi reaction dza havha vhathu vho dzulaho hafhaḽani ni dzi wana nga tshifhinga tshenetsho lune kharali ni tshi khou ita mbodza ni tshi khou bika mbodza ni a kona u zwi pfha zwori hafha a thi khou bika yone kharali ni tshi khou ita zwone ni wana response nga tshifhinga tshenetsho lune i a thusa nga heneyo nḓila i thusa zwori muthu avhe shapo o vhuya shuma na riṋe kha phalaphala fm eh. ndi zwifhio zwi a guda zwone ngo shuma kha phalaphala fm na zwone zwi a nyaga muthu avhe shapo Ee, zwi nyaga zwi nyaga a little bit of training ngauri you know I, I think I think we needed a little bit more training I think uri vhukoni vhu ya vha vhu hone fhedzi tshiṅwe tshifhinga ngauri a ri fani nahone ri vha ri khou bva kha dzi industry dzi sa fani eh zwe nda zwi guda ndi uri a little bit of training goes a long way you know but eh, ndo guda zwa uri kha radio thi mhm. kha radio zwipfi zwashu zwi pfala ndi zwone zwine zwa pfala fhedzi kha tv zwipfi zwashu zwi a vhonala so so zwoṱhe zwine ra vha ri tshi khou zwi ita vhathu vha vha vha tshi khou zwi vhona kha tv fhedzi kha radio vha vha vha tshi khou zwi pfha lune kharali vele o borea vhathu vha kona u zwi pfha zwa uri hai ha ngo vuwa zwavhuḓi oyo muthu um lune um i think ndi yone difference ya radio na na na tv hune ndi nga ri radio i nga i i i nyaga more i nyaga more ya energy i nyaga more ngauri ri vha ri si khou kona u vhona khofheni lune ri khou tea u ni pfha nga nḓevhe uri no takala kana no vuwa ni ni hani ngo zwi vhona vele nda ri tshi khou tamba ri tshi bva leno mbeke mushumo ri songo amba eh, nga u luza muvhili we ene a u fhungudza o fhungudza muvhili nga nḓila yavhuḓi o nakesa nga maanḓesa kha ri ḓo lavhelesa uri zwo mu thusa nga nḓila ḓe u khou ḓipfa hani zwa zwino musi o fhungudza muvhili Eh, ndi khou ḓipfa ndi na vhutshilo pande ni- ni- ndi nga ndi sa jampa nda fhedza nde gana um u to amba ngoho ndi khou pfa ndo takala muvhili wanga wo takala ndi khou kona u gidimedza ṅwananga ndi uri nda tshi kona u ḓi pfha zwa uri ai mani ndi na mathada a vhathu vhahulwane nga maanḓa milenzhe i khou vhavha muṱoḓo u khou vhavha ndo neta ndi uri u dzula wo dzhuluka wa dzhenisa dzi dzi dzi dzi fridzi dza hone hedzi dzine ra dzi ita glue ya vha i khou tsa nga hafhanoni um wa dzhenisa make up ya vha i khou ni khou i bvisa yoṱhe nga nga nga nga mabiko um nda ndo no neta pande especially after ndi tshi wana ṅwana nda ndo no neta nga u vha mukegulu um ndi tshe ṅwana mara zwa zwino ndi khou pfha ndo takala ndi khou kona u ambara nga nḓila ine nda funa yone nda ambarela age yanga nda ambarela e, e, age group ine nda vha khayo ngauri hu na tshifhinga tshe nda ḓiwana ndi tshi khou ambara marokho nangwe zwi tshi khou zwi si khou nyagea uri muthu ambare marokho u itela uri a be a ḓifhe shape nyana yavhuḓi lune a thi tsha ndo ri ndi khou pfa ndi tshi khou rwiwa nga muya ndi a kona u tou rwa luveste nda rwa na kushoti nda bva nda yo tamba na vhaṅwe vhana ndi songo wala liroko vhukati ha vhaṅwe vhana vele a ri tshina na tshifhinga na luthihi ndi uri ngoho nyambedzano yashu yo tou pfalaho nga ndi minete muthihi fhedzi fhedzi kha ri tende musi ri tshi khou vala nga sia na mulaedza wo ri mini nga u tou pfufhifhadza ah mulaedza ine nda nga tama u sia vhathu nawo ndi uri kana ni nga vha gai kana ni nga vha gai zwi a konadzea a zwi na ndavha uri muvhili muvhili waṋu ndi mungafhanani muvhala waṋu ndi ndi wa hani ni bva gai hu na tshelede a hu na tshelede ha haṋu ni tea u zwi ḓivha zwa uri zwi a konadzea zwi a itea zwi a konadzea u bva ḓakani nṋe vhathu vhanzhi vha tshi vha tshi amba nga makavhini upfhi ngei ḓakani ngei zwi a konadzea u bva ḓakani na ya hollywood hollywood i hone i hone kha riṋe roṱhe ndi tshi khou amba nga u ralo ndi khou ri believe in yourself muthu avhe na sweli a ḓi vhudze uri zwine nda kho zwi ḽora ndi ḓo zwi swikelela zwi a konadzea. vele mukololo wa manenzhe ndi khou livha nga maanḓa u swika na musi kha mbekamishumo yashu ya ro ḓigeḓa na nṋe ndo takala nga maanḓa u swika nga maanḓa Khezwo ndo livhuwa ndo livhuwa uri o mbidza ndavha naye eh, ndi mufuna zwone nṋe ndi mufuna nga maanḓa kenza mutshilisi wa phalaphala fm mathina mbekamishumo yashu ya namusi yo tshimbila ngo to rali ndi tshi tenda u fhufhela uri zwone zwe vhone vha guda zwone uri arali safta yo vhuya fhano hayani venḓa hu kha ḓivha na nnzhi dzine ra kho funa u dzi wana hafha venḓa Yes. zwino mutshilidzi wa phalaphala fm kha vha tshimbile vho shumesa nga maanḓa vha tende kha miloro yavho u bva kha miss p na chida gong a ḓuvha madekwa na vhuḓi zwa zwino ri khou livha mafhungoni a wara ya vhuṱahe ha kono tevhela mbeke ya mushumo ya ri a dzedze ne vha khou ḓiselwa nga blue monkey a ah.
sabc news yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia i vha ḓisela mafhungo kha phalaphala fm Kha tshifhiwa Given ra tshi eḓana. ndo livhuwa miss p na mubveledzi tshiṱagongo vha thetshelese ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo a awara ya vhuṱahe ane a vha a u fhedza ṋamusi kha phalaphala fm